Selâm aleyküm, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Kene de Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz. İşte devam etemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttı ki, Lissâimi farhatan, er bir oraza tutqan adamı eki quvançı bar. Birinci quvanç, bu iftar yapqanda. Yani ağzını açqanda bütün kün bir şey içmedi, aç oldı, suv istey, sabır etti ve epimiz işte quvanamız bu an kelgende. Ve ekinci quvanç, qıyamet künü, ne zaman er Allahnıñ qulu Allahnı Allahu Tealânı qarşılayacaqtır. İşte, sayğılı dindaşlar, bugün iftar aqqında bazı inceliklerni tam ağıznı aç açmağa an, ne zaman, vaqtnı ve nasıl bu hususta laf yürsetmege isteyim. Çünki bazı insanlar köremiz ki, iftar vaqtı keldimi, kelmedimi, baqalar, ne zaman tamamen küneş batacaq da, ufuqta iç bir yarıq qalmayacaq, ve ondan soñra ağzını açacaqtır. Bazı insanlar böyle yapalar. Qorqalar ki, Vaqıt çıqmadı dep, men biraz dan sabır eteyim, dan doğru olur dep böyle tüşüneler. Böyle fikirnen, yani böyle niyetnen yapalar. Ve bu tecrübe, yani bunı köremiz. Ve bazı insanlar tam aksine ne yapalar, işte, taqvim bar, bu zemaneviy vaqıtta taqvimler bar. Taqvimni aldı. Tam taqvimini kördi, ne vaqıt, ne zaman ya da ezan işitti, telefonda meselâ çaldı program ve başlay aşamağa. Bazı insanlar başladı aşamağa, Ve toqtamay yani. Şimdi bilemiz ki, vaqıt kirdi, orazamnı açamız, aqşam namaz vaqıtı aslında. Daa namaz qılmaq kerek. Bazı insanlar ne yapalar, iç durmazdan, iç durmazdan başlaylar aşamağa, aşamağa, aşamağa, ta ki toyğana qadar. Yani, ve bu hususta işte bu inceliklerni nasıl daa doğru yapmağa, nasıl Peyğamberimiz aleyhi salâtu ve selâm bu hususta tavsiyeler etti, bu meselelerni kötermege istedim. Birinci noqta, baqıñız, An Sahl ibn Sa'd anhu enne Rasulallâh salâllahu aleyhi ve selâm qâl,

devamlı hayırda bulunacaqlar ki, ta ağızlarını açqan vaqıtını acele etseler, yani orazanı açmağa acele etseler, ağızlarını açmağa acele etseler.

Egel bu taraftan geç gece kelse ve bu taraftan kün kitse, yani ve garabati şems, yani bunu da qayd etti Peyğamberimiz, añlattı, ve küneş batsa, faqad aftara saim, demek ki, oraza tutqan adamnı ağızını açmağa vaqtı keldi. Noqta. Yani, vaqıt bar, belli vaqıt. Ve bu belli vaqıt, taqvimde bunı biz er sene teker-teker kösteremiz. Şeer-şeer kösteremiz, bölge-bölge kösteremiz. Atta bile işğal etilgen şimdilik topraqlarda Qırım olsun şeerleri, epini belletiremiz ve sitemizde bunı qoyamız. Vaqıt keldimi, ağzını açmağa kerek. Kerekmi beklemege, bir daqadan bekleyim, iki daqadan bekleyim, üç daqa dan doğru olur falan, böyle şey kerekmi? Bu taqvadan degil, Bu huşu degil, yani bunı añlamaq kerek. Ve bu hadisler buna işaret ete. Ve başqa hadiste, kânel Nabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuftiru qabla en yusalli, ondan soñra, işte bu rivayet bunı añlata, bu rivayette añlatıla ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzını açqan soñ namaznı qıla edi. Şimdi ise nasıl Peyğamberimiz, aleyhissalatu vesselâm, ağzını aça edi? Tamamen aşa edi, yani şorba olsun, bilmem, ondan soñra pirinç olsun, ondan soñra tatlı olsun, yani full anlamında, ya da

bir bir qaç hurmanen fe in lem tekun rutubatin fe tümey tümeyyiratin ru şimdi arap tilinde bir incelikler bar rutub demek ki aynı hurma ama qurumağan soy Dağnıñ içinde neme var yani? Sular var. Tümeyra demek ki, aynı hurma, amma quruğan, quruğan hurma. Fe in lem tekun tümeyrat, bu olmasa ya da bu olmasa, yani eki çeşit hurma olmasa, taze Ya da quruğan hurma, taze ve quruğan hurma, böyle tercüme etelim. Fe lem tekun tumeyyiratin hasa hasavatin min ma. Eger bu da, o da olmasa, bir qaç su içer edi. Yutum suv. Suvnen iftar yapar edi. Böyle bir rivayet. Demek ki, sünnete köre, eñ doğrusu, vaqıt keldimi, dua etip, Sünnette keçken dua da bar. Allahümme leke sumt ve ala rızqike eftart, zâhâbe zam'u ve sebetel ecru inşâllâ dep, suv içmege ve böylelikle biz orazamıznı bitiremiz ve ağzımıznı açamız ve bir, eki, üç hurma aşamağa. Ondan soñra namaznı qılmağa, eñ doğrusı, ondan soñra işte oturıp, raat-raat, bol-bol aşamağa. Amma eger de zemaniy vaqıtta bilemiz ki, çoq davetiye, davetiyeler kele, bizni davet eteler musafirlikke. Eger bir biz musafirlikke kitsek, bir yerde böyle olsa ki. Ve yanımızğa vaqıt kirgen soñ aş ketirseler, ne doğru qarar ne? Turıp namazmı qılmağa ya da bütün insanlarnen, bilemiz ki, maalesef, Çoq insanlar, maalesef, atta belli musulmanlar bu vaqıtta namaznı qılmaylar, amma kene de orazalarını tutalar. Alla qabul etsin orazalarını. Olarnen beraber aşamağa, ondan soñra namaznı. Doğru ise, bu hususta doğru ise, olarnen beraber aşamağa. Ne içün? Çünki bu da Peyğamberimizniñ, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uya, çünki kene de Peyğamberimiz, aleyhi salâtu ve selâm, belli bir hadiste ayttı, ayttı ki, lâ salâte bi hadratit taam, eger aşnı ketirdiler, namaz qılınmaz. Ve la huve yudafi'ul ahbesen ve hadisin devamı, eger insan, af edersiniz, tualetke istese, yani sıqıldı, bu alda da namaz qılınmaz. Ne içün? Çünki bu alda, ya da aş ketirilgen vaqıtta, ya da insan ayaqyolğa istese, namaznı qılmağa qalqsa, Huşu olmayacaq, taqva issiyatı olmayacaq, is etmeyecek. Bu anlamında kele. Makruh, yani kârahiye. Amma kene de, eger biz musafirlikte olsaq ve köremiz ki, bu aşnı aşasaq, bu masada qalsaq ve, bilmem, abdestimiz yoq ve vaqıt tardır, Vaqıt, mekân belli degil, ne, ne yerde namazımızı qılma, qılmağa. Velâhiri, bu, yani bunı er bir insan özü toparlayacaq ve qarar alacaq. Körse ki, eger aşasa bu alda ve böyle olsa ki, namaz vaqıtını çıqacaq, Elbette ki, eñ doğrusı turmağa ve başlamağa, qıdırmağa, ne yerde namaznı qılacaq, nasıl namaznı qılacaq, soñra raat-raat aşamağa. İşte böylelikle, ve salillâhuma alâ nebiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain devamı olacaqtır. Bizimle olunız, qalunız.